א גוטן טאג, חשוב'ע און טייערע צוהערער. אין די וואכ'ס פרשה, פרשת בעלותך, הייבט די תורה אן בעלותך את הנרות און מילא פניה מנורה יאיר ישוב את הנרות. ווען מען גייט אנצינדן לעכט, זאל מען אנצינדן לעכט אל מילא פניה מנורה זאל אלעס ברענען צו די מיטלסטע לעכט. דערנאך איז די תורה ממשיך וזה מעשה המנורה מקשה זהב, דאס איז די מעשה פון די מנורה, אזוי האט מען געמאכט די מנורה, ס'איז געווען אויסגעקלאפט אינגאנצן פון גאלד, עד יראה לך את פרחו מקשה היא, ביז די פיסל, ביז די בלום איז עס געווען אינגאנצן אויסגעקלאפט. אז מען קוקט זיך צוריק אין די תורה פריער, טרעפט מען שוין עטליכע מאל ווען מען רעדט פון די מנורה און וועגן אנצינדן די מנורה. פרשת תרומה, די ציווי וועגן די מלאכת המנורה. און אויב תצוה, רעדט מען ווייטער וועגן די מנורה און וועגן אנצינדן די מנורה. אין פרשת אמור שטייט ווייטער וועגן אנצינדן די מנורה. און דא ווייטער אין פרשת בלויתך. פארשטייט זיך אליינס אז די תורה קומט נישט נאר איבער'חזר'ן די זאך נאכאמאל און נאכאמאל, נאר יעדע מאל דארף זיין עפעס א חידוש, עפעס נאך א פרט וואס די תורה וויל צוגעבן. טרעפן אין דעם אין די ראשונים פארשידענע וועגן ווי אזוי מען איז מפרש וואס יעדע פרשה וויל צוגעבן. אין א פארברענגען פון שבת פרשת בעלותך תשל ל, געדרוקט אין ליקוטי שיחות חלק כ ח, האט דער רבי ארומגערעדט וואס די תורה וויל דא מחדש זיין פרשת בעלותך און ארומגערעדט א מחלוקת רשי און רמבן און ווי עס איז אויסגעקומען אז שיטת הרמבן זאגט ער אז די מצוה פון צינדן די מנורה דאס איז אין פרשת תצוה. נאר שפעטער אין פרשת אמור און דערנאך אין פרשת בא עליך לייגט די תורה צו נאך פרטים ווי אזוי די צינדן דארף צוגיין, אין פרשת אמור זאגט די תורה על המנורה הטהורה אז אויב די מנורה ווערט צובראכן זאל מען נישט צינדן נאר אויף די ערד ס'מוז זיין דווקא א מנורה, און אין די וועכטיגע פרשה, פרשת בא לא זכור, לייגט די תורה צו, וזה מעשה נורא ומקשה זו ועוד ירייכערט פרחו מקשיא, אז ס'דארף זיין אינגאנצן מקשה, וואס כאטש דאס שטייט שוין אויכעט פריער, זאגט אבער דער רמבן אז דאס איז א ציווי לדורות, אז אלעמאל שטענדיג ווען מ'גייט מאכן א מנורה דארף עס זיין איין אויסגעקלאפטע מנורה, און נישט קיין צוגעשטיקלטע מנורה. רש י אבער, אז מ'קוקט אריין דא, לערנט ער אנדערש. ער זאגט וזה מעשה. ער זאגט איבער עלות חתונה עס א מיל פני נורא יעיר איש אבות הנער עס אז מען דארף לייגן די די קנויטלעך ווען מען גייט עס אנצינדן זאל זיין ביי די עק די רעכטע דריי דארף זיין אויף די לינקע זייט געבויגן צו די מיטעלסטע לעכט צו די מיטעלסטע פני המנורה און די לינקע דריי דארף זיין רעכטס צו די מיטעלסטע פני המנורה און דאס איז די ציווי וואס די תורה וויל דא זאגן. וואס איז פשט פון דעם? וואס דארף דאס די תורה אונז יעצט דא מדגיש זיין? בפרט אז דאס קען זיין שטייט שוין אויכעט פריער. די ביאור אין דעם איז אז די תורה הייסט אז די מנורה דארף זיין אינגאנצן אויסגעקלאפט פון איין שטיק, ס'זאל נישט זיין צאמגעשטיקעלטע שטיקלעך און צושמאלצן צוזאמען. דאס איז אבער אלץ ווען מען הייבט אן מאכן די מנורה, נעמען א שטיק גאלד און מען הייבט אן קלאפן אזוי, קלאפן אהער, קלאפן אהין, ביז ס'ווערט א מנורה. אבער איינמאל די מנורה שטייט אין איר פולן פראכט זעהט זיך נישט אן אזוי ווייט אז דאס איז ממש פון איין שטיק און ס'איז נישט צוזאמגעשמאלצענע שטיקלעך. דערפאר הייסט די תורה אז ווען מען צינדט אן די מנורה זאל מען לייגן די קנויטלעך זאלן זיין אל מול פני המנורה וואס דאס אלץ ברענגט צוזאם די גאנצע מנורה אלע זיבן לעכט צוזאמען אז דאס איז משלים די ענין אז ס'איז איין שטיק איין מנורה. און לויט דעם איז דער רבי מסביר אויך עטליכע דיוקים דאס אז ס'שטייט יאיר שבעת הנרות ס'זאל ברענען די זיבן לעכט און נישט א ציווי פארן טהור, שבעת הנרות זאלסט אנצינדן לעכט אל מול פני המנורה. און אזוי אויך וואס דארף די תורה דא זאגן וזה מעשה המנורה מקשה זו אויב דאס שטייט דאך שוין פון פריער, ווייל די תורה וויל דא אלץ מדגיש זיין אז דער דאס אז די לעכט דארף ברענען אל מול פני המנורה דאס איז א חלק פון דעם ענין אז ס'דארף זיין מקשה, אויסגעקלאפט, יאירי, אזוי דארף עס ברענען! אין דער לומדישער וועלט האט מען געזאגט, דאס איז נישט א דינין גברא ווי אזוי אהרן הכהן דארף דאס אנצינדן, דאס איז א דינין דחפצא ווי אזוי מען, די מנורה דארף ברענען כדי ס'זאל זיין מקשה אחת, איין שטיק. און כדי דאס מדגיש צו זיין נאך מער, פירט דער פסוק אויס, וזה מעשה המנורה מקשה זו אף, אז דאס איז דער ענין, דער עיקר ענין פון אט די פרשה. וואס די בירען דעם אין פנימיות הענינים. אהרן הכהן האט אנגעצינדן זיבן לעכט. וואס זענען דאס די זיבן לעכט? די פסוק זאגט נר השם נשמת אדם. די נשמה פון א איד איז צוגליכן צו א לעכט. און אין דעם איז דא פארשידענע סארטן אידן, פארשידענע סארטן עבודת השם. זיבן אנדערע מדריגות אין עבודת השם. און דאס אלעס האט אהרן הכהן אנגעצינדן. און ביי לוי' ס'רוב אויפגעהויבן. אבער די אמת איז, כאטש טאקע ס'איז דא זיבן פארשידענע מדריגות, זאגט אבער די אלטע רבי אין תניא אין פרק לב ב אז ווען ער וויל ארויסברענגען וואס וויאזוי מ'דארף צוגיין צו אהבת ישראל, זאגט ער כולני מסתימות ואף אחד לכולנה, אונז זעמיר אלץ איינס, אונז האמיר איין טאטע. ביז ווי ער ממש ברענגט ארויס אין דער תורה אז אונז זעמער ממש ווי איין זאך, אלע נשמות ישראל, נישט קיין חילוק וועלכע עבודה מען טוט, נישט קיין חילוק אין וועלכע דרך מען גייט, יעדער איינער קומט פון איין שורש, נאר שפעטער קומט עס אראפ פון דעם שורש דא אין וועלט, ווערט עס נמשך אין פארשידענע מדריגות, פארשידענע נשמות, וואס יעדער איינער האט זיך זיין תפקיד וואס צוליב דעם איז נברא לשמש את כהנא. ווען אהרן הכהן הייבט אויף ער צינדט אן די לעכט, וואס וויל ער דא טון? ס'דא די נקודה ווי אלעס איז מקשה אחת, יעדע דרך אין עבודת השם נישט חילוק וואס דאס איז, דאס אלץ קומט פון מקשה אחת, פון הוה חלקלוני פון איין שורש וואס אונז האמיר. די חילוק פון רש י רמבן, רש י גייט לויט פשוטו של מקרא ער לערנט אלעס בפשטות, וואס איז די תפקיד פון יעדע איד דא, אני נבראתי לשמש את קוני, אזא עבודה אזא עבודה, אלעס צוזאמען איז אני נבראתי לשמש את קוני, דערפאר זאגט רש י וואס איז דא די גאנצע תכלית, ס'זאל זיין, זאל זיך דערהערן אז מקשה אחת. מען מאכט עס מקשה אחת, און אפילו שפעטער ווען יעדע עבודה איז א עבודה בפני עצמה דארף זיין אל מול פני המנורה און יראה שבעת הניירות, דאס איז די גאנצע תכלית, דאס איז משלים אז ס'זאל זיין מקשה אחת. דער רמבן אבער, וואס ווי ער שרייבט אין די הקדמה גייט ער דברים נעימים ליודעי חן, געשמאקע ווערטער פאר די וואס פארשטייען אביסל מער טיפקייט פנימיות התורה, ווי כידוע דער רמבן האט אויך מפרש געווען זאכן על פי קבלה, גייט אריין אביסל אין די טיפקייט פון די עבודה. טאקע אמת אז הנני לא נברייתי אלא לשמש את קוני די טאנץ די תכלית פארוואס יעדע נשמה נישט קיין חילוק וואסערע עבודה מען האט איז דא אויף די וועלט איז לשמש את קוני אבער סוף כל סוף וואס וויל די אייבערשטער נשאר הקדוש ברוך הוא לעשות את ברוך דירה בתחתונים אז דא אויף די וועלט זאל זיין א דירה פארן אייבערשטן. אז מ'זאל אראפברענגען אט דער עבודה וואס איז טאקע אני נבראתי לא נבראתי אלא לשם ישתוקוני אלע זענען פון קומען פון איין שורש מקשה אחת אבער ס'קומט אראפ אין פארשידענע דרגות פארשידענע מדריגות אין עבודת השם און דא ווי יעדער איינער האט א אנדערע עבודה דא זאל זיך דערהערן דער מקשה אחת ווי אלעס קומט פון איין זאך אלא פניהם נאורי ירושת ונרות. אבער אויף וואס איז די עיקר מדגיש זיין ווי יעדע איינציגע עבודה איז א עבודה בפני עצמו, דער מקשה איז נישט מער ווי א פרט, איז דערפאר דער רמבן דרוקט מער אז דא אין די פרשה קומט ער אונז אונז זאגן מצוות הניירות אז די ס'דארף זיין מקשה אלס א פרט פון מצוות הניירות וואס איז אין פרשת תצוה, ווייל די עיקר ענין איז די מצוות הניירות מדגיש זיין אויפהייבן די עבודה פון יעדע איד, יעדע איד! נישט קיין חילוק וואס זיין עבודה איז, צו עס איז אזוי ווי מיין עבודה, צו עס איז אנדערש פון מיין עבודת השם, איז א חלק פון אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. אגוט שבת.